ko makadii nhai ambudzi yadhura muri sei zvenyu ko timi munotomborowo masmart akadai so ha
ha tiriko makadiwo ha smart tino tinorowa ndodaira kuti majaira kungondiona ndiri mugadheni mavo gweshe gweshe ya ndiye ndiriwo mugadheni pane paungachenera mavheji rese machenera ndakaita ya Ah, ndinongochenawo zvichidhipendawo nekuti ndiri papi ndichiitawo zvandiri kuita ndinopfekawo mapfekero akatiwo o hapana munhu ka paangafamba akapfeka swimming costume mutown kana kupfeka jump suit muchechi unenge uchida kujamba maspika here saka iva kuchena tinochena asi ndinochena zvinoenderana nezvandikuda kuita zvacho
Alright, alright. Ko ndiri kuona makabata bhaibheri asi muri mutendi kani kana kuti mamuchida henyu kumboshanyira mutemberi ramwari Ah, kubata bible hazvirevi kuti munhu wese abata bible mutendi mumwe anogona kungobatawo bible ari kuda kutenda ari kuda kudzidza saka eh, inini zvangu hongu ndino ndiri mutendi ndinonamata ndakaponeswa ndinomboparidzawo pano nepapapo ndinomboporesawo nedzimwe dzenguva saka eh, handizvozvo e, ndozvandanditi mungoziva zvinhu kuti aiwa haa ndinonamata chiripo ndechekuti zvinongosiyana kuti eh, unonamata chii ende unonamata sei kune vamwe ka Eh, vana Mwari vanosiyana asi ndodaira kuti vanhu vazhinji vanonamata. Ini ndinongonamatawo zvangu iye Mwari akasika denga nepasi nezvinhu zvose.
Alright, saka pano pa road pasango pamakamira kudai so makamirira chii chese? Oh.
Eh. Hapana pa ndofunga muri kunyatsoziva kuti tiri muna

ha
eh, semataura amuri kuita zviri kuratidza kuti mazuva mashoma anenge ari kuti dhure kudarika mazuva akati wandei zviri kufamba sei ah, munhu wamwari eh, ukapinda muchitoro ukatenga zvinhu mahwani hwani zvinodhura asi ukatengawo in bulk zvinenge zvine kakuchipa kazvinako zvimwe chetewo naiko kuku anotorawo madhezi mashoma anobhadharwa mari yakati wandei but ari kuda kutsanyirwa madhezi akati wandeiwo aiwa ano zvinoitawo chipa ndangoti ndozvazviri kwese kwese eh, eh. aiwa nyaya ndainzwa asi ndine mubvunzo wangu wekuti e, kuita basa ramwari kungada kubhadharisa munhu here sezvamuri kuita izvi hmm, handioni mm, bhaibheri richiti wiriranei nazvo e, regai ndipatsanangure ipapapo zvinhu zvamwari hazvibhadhariswi kurarama kwamuri kuita makabhadhara mari uyezve mweya wamuri kufema uyu makabhadhara mari ifree kuchechi kwedu tinongoti kana uchida kublesa munhu wamwari unongomublesa ndinogona kutengerwa sutu nevana vesangano varodawo kuti munhu wamwari ashambidzike kana akamira pamberi pepulpit handiti kana iri offering tinongoti yauinayo ndi kana usina hauna kana chiri chegumi anogonawo kana kuri kuvaka imba yamwari muri kuzvivakira imimi nokuti ndimi muchanamata muri mumba imomo mune musingade kunaiwa kana kutsva nezuva saka ndangoti zvinhu zvamwari e, zviri free zvasiyana kane namedical doctor anogona kukuudza kuti e, consultation ndikuda 30 dollars asi ndozvinzwisisa nekuti vanhu vanogona kunge akapedza nine years achiita kosi yake asi kune zvamwari aiwa haa ifree bos hapana pandinonzwa ini kana pamakambonzwa kuti munhu adzingwa muchechi nekuti atadza kubisa chipo munhu adzingwa muchechi nekuti atadza kubisa chegumi tinongoti vese e, takadzidziswa rudo rwekuti mubhaibheri rinotaura kuti rudo anazvo neasina tinongodini tinongotambira
aiwa nyaya yakati nake ndapanzwisisa chimwe chinhu mm.
ndaa ndichingokumbirawo kuti eh, vanhu vadzidzewo kuti vasaite vanhu vamwari maambulensi e, kana ndichiti maambulensi ndezvekuti musazotsvaga munhu wamwari nekuti mawirwa nedambudziko marwara marwarirwa mashaikirwa mofunga kuti ah number dzemunhu wamwari dziri kubereka timufonere auye aiwa iwaiwo nenguva yekuti munombofonerawo munhu wamwari munhu wamwari ah, chimboyaiwo kumba ka for dinner ah, munhu wamwari tiri kumbogocha gocha chimboyaiwo aiwa zvine mablessings mukadaro pane kungofunga munhu wamwari waita dambudziko ambulensi kainongodisvedzwa ka kana paitwa urwere ngatisadaro ngatiremekedzewo vanhu vamwari ehe nekuti basa ravanobata iriri haa ihombe kungoti vanhu havazvione zvavo handizvozvo chaizvo chaizvo asi pane nyaya yatiri kusangana nayo mumasangano akati o yekuti kuri kunzi pane vanhu vanobvisa mari yakawanda kana chegumi chakawanda muchechi vanopiwa inonzi special treatment motiwo chii nazvo ah, kusangano kwedu isusu vana vesangano vakaenzana wedha vanaezvo kana kuti havana tinongovabata zvakafanana kana iro bhaibheri shoko ramwari rinotaura handiti mukatarisa futi zvakare unoona kuti mari inobiswa nevamunoti vanobisa yakawanda mawaniro anosiyana Imari yatichashandisa kutengera shirikadzi nenherera chikafu, kubhadharira vana maschool fees, kuitawo zvimwe zvingada kuitwa. Handiti dai pasina vanhu ivo vanobisawo mari yakawanda taizowana zvekutengera here ava vasina. Saka isusu pambe mukereke medu musangano medu vana vesangano vakaenzana hatina kuti uyu nokuti anayo because shoko ratinovaparidzira rimwe chete kunamata kwatinongoita kuisa musoro papavari zvimwe chete zvakangofanana mm, ndodaira kuti mapanzwisisa ipapo ah, saka imimi semataura amuri kuita muri kuramba here kuti hamuna zvakadai mumasangano e, ndinokumbira kuti dai zvichigona maendawo kune mamwe masangano kana paine vanozviita mowabvunza mubvunzo iwoyo handingagone kuvapindurira ininiwo ndapindurawo ka zvatinoita kusangano kwedu zvemamwewo masangano ndezvemamwe masangano kana zviriko aiwa handiziviwo e, ndiri kuona muchandiregererawo pane vanhu vauya ndofunga vanga vambonotora mari vakuda kutsanyirwa e, mimi kana muchida kutsanyirwa munongondibata ndokupewo discount nemi vari kumba vaise vanoda kutsanyirwa aiwa macharges angu ari right e, zvinongosiyana e, 10 days e, 21 days zvichingosiyana tinongotorana pamazuva ndibatei ndokutsanyirai eh, zvinhu e, zvenyu zvokuendera zvokuitirai mwari akuitirei zvakanaka